Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh qıymetli din qardaşlarımız! Bugünki Ramazan nasiatımız Bedir cenki ve onıñ dersleri aqqında olacaqtır. Bugün, Ramazan ayınıñ on yedincisi. Ve bu kün, şübesiz ki, tarihiy añlamda çoq emiyetli bir kündir. Tamam bu künü, hicriy taqviminiñ ekinci senesinde, Ramazanıñ on yedisinde, Badr uruşı oldı. Bu regional uruş insaniyetlikniñ taqdirine baş qoydı desek, yalan olmaz. Bu vaqianıñ manası o qadar emiyetli ki, o bugün bile dünya vaqialarına tesir ete. Bu uruşnıñ özünden çoq ders almaq mümkün. Tamam böyle derslerinden birisi aqqında bugün qonuşacaqmız. Demek, bu yaş İslâm devletiniñ birinci uruşu edi ve musulmanlar onı yeñdiler. Em de sayısı musulmanlardan çoq olğan müşrik Qureyşitlerge ğalip oldılar. Musulmanlar ğalip çıqqanları ne sebepten bugüne qadar insanlarnı ayrette qaldırıp şaşırtqanı añlaşılması içün bir qaç raqamlarnı hatırlatayım. Demek, eñ evelâ ordularnıñ sayısı. Musulmanlarnıñ sayısı üç yüz on üç insandan ibaret edi. Duşmanlarınıñ sayısı ise en azından biñ insan. Yani müşriklerniñ sayısı üç kereden ziyade üstün edi. Küreşitler tek sayısınen degil de, atlarınen de üstün ediler. Musulmanlarnıñ tek eki atı, küreşitlerniñ ise yaqlaşıq yüz tane atları bar edi. Belli ki, o zamanlarda atlar uruşta büyük üstünlik köstere edi. Lâkin buna da baqmadan musulmanlar ğalip çıqtılar. Bu inanılmaz ğalebeniñ nasıl kerçekleşkeni añlamaq içün er angi bir cenkteki zafer tek Allahnıñ yardımı ile kelgeni aqlımızda tutmaq kerekmiz. Musulmanlarğa Quran'nıñ dosdoğru metinlerinden olarğa biñlerce meleklerniñ yardımğa kelgeni haber etildi. Em de Allah olarnıñ sayısını kerek olsa daa da arttırmağa söz bergen edi. Ya Allah bergen sözünden iç bir vaqıt caydımı? Bu uruşta melekler iştiraq etkenleriñ şaatları atta müşrikler oldı. Yenilgenleri bu sebepten olğanı olarnıñ özleri tasdıqladı. Bu vaqiada ğalebe mıtlaq musulmanların tarafında olması şart edi, çünki Allah yardımını tek Özüniñ samimiy qullarına bere. Musulmanlar, küçleri kerçekten az olmasına baqmadan, Al-Miqdadnıñ şu sözlerine yer alğan şu qararğa keldiler. Ya Rasulullah! Allahqa ant etemiz ki, biz, İzrailniñ oğulları Musağa degeni kibi, Barıñız ve öz Rabbiñiznen beraber uruşıñız, biz ise mında oturayıq, degenleri kibi dememiz. Yoq, biz seniñ sağ ve sol tarafında, ög ve art tarafında turıp uruşacaqmız. Köremiz ki, olarnıñ bu samimiylekleri olarğa olıp keçken ketişatqa doğru köznen baqmağa imkân bere edi. Doğru fikir etken insanlar olaraq pek yahşı añlay ediler ki, bu uruşnıñ ğalebesi olarğa degil de, tek Allahqa bağlı ve kimniñ ğalip çıqacağı tek Onıñ elinde. Bu uruşqa netice añlamında tam ters olıp çıqqan Uhud uruşına da bir baqayıq. O vaqıt musulmanlar strategiya tarafından üstünlik olğanına baqmadan acci bir darbege oğradılar. Aslında bunıñ sebebi de kerçekten ap-açıqtır. Bu sebep, Allahnıñ Resulü Muhammadnıñ, salâllahu aleyhi ve selâm, emirini ihmal etüv. Musulman ordusı ğalebege irişip başlağan vaqıtta cebbe arqasını saqlağan oqçılar turğan yerlerini bıraqıp ğanimetlerge, yani trofeylerge bir-birini ozıp çapıp kettiler. Neticede müşrikler İslâm ordusınıñ arqa tarafına darbe avdarıp uruşnıñ ketişatını özlerine elverişli alğa deñiştirdiler. Bu, sözge itaat etmemekniñ acınıqlı misali bizni şu neticege ketire, eger de biz bu dünyada ve kelecek dünyada muvafaqiyetlerge irişmege istesek, mıtlaq ve qattı şekilde Allahnıñ dinine ve şu dinni bizge yahşı şekilde ketirgen Allahnıñ Resuline, sallallahu aleyhi ve sellem, itaat etmelimiz. Allahnıñ dinine er angi bir ihmal, yani red etüv, Allahnıñ yardımından bizlerni marum eter. Ve o vaqıt iç bir türlü üstünliklerimiz bizge yardım etmez. Künlerimizde bu aqiqatnıñ bir çoq misalini köremiz. Bilgenimiz kibi, bir çoq musulman topraqlarını imansızlar ayaqları tibine alıp oldılar. Ve farqlı musulman memleketlerinde din qardaşlarımıznıñ kimersi Allahnıñ buyurğanından yüz çevirmeyip, Onıñ yardımına nail ola. Kimersi ise, insanlarnıñ avesliklerine uyıp, yoldan sapa ve Yaratıcımıznıñ yardımından marum qala. Amma, Allahqa çoq şükürler olsun ki, kün-künden tek Allahnıñ buyurğanına köre areket etken musulmanlar çoqlaşa. Olarğa tek Allahnıñ körüşi emiyetlidir. Em de, olar üstünlik ile sayısı ve küçleri çoq olğan Allahnıñ duşmanlarından qorqu duymazlar. Allah samimiy qullarına yardım ete. O, Badırdaki bizim din qardaşlarımızğa yardım etti. O, Muta uruşında ve daa çoq diger uruşlarda yardım etti. Şimdi de Allah bizlerge yardım eter.

Allah sizlerden iman etip, salih amel işlegenlerge, özlerinden evelkilerni saip ve hakim etkeni kibi, olarnı da yer yüzüne saip ve hakim etecegini, olar içün begenip seçken dini yahşıca yerleştirecegini ve yaşağan qorqularınıñ artından olarğa işanç teminlecegini vade etti. Çünki olar maña qullıq eterler, iç bir şeyni maña ortaq tutmazlar, artıq bundan soñ kim inkâr etse, işte olar aslı büyük günahkârlardır. Bizni ve dinimizni yoq etmege çalışqanlarnıñ yalan vadelerinen Allahnıñ vadesi aslı da bir kelmez. Ve bunı biz kün-künden daa da yahşı köremiz. İnşalla, Allahnıñ izni ile ekinci salih hilâfet ve İslâm nuru tiklenecek. Ve kene de bütün alemni Ğarptan Şarqqace İslâmnıñ nuru qaplap alacaq. Allahu Taalâ Onıñ qanunlarına boysunğan ve böylece Onıñ yardımına nail olğan qullarından olmağa nasip eylesin. Kelecek Ramazan nasiatlarımızda körüşmek üzre. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.